Meta tgħiduli?
Eħe, jiena kull ma rrid ngħid żewġ kelmiet din għat-tieni laqa bħalhom ħajkonna erbuħra matul din is-sena, ġifieri wara laqa ġenerali annwali li ġejja daqs xi oħra ħajkonna ħajkun erba' laqgħat oħra. Jiena ħeġġiġkom tidħlu membri, laqgħa għandha bżonnkom

L-aħħar ħaġa, il-laqgħa qed tiġi rekordjata. Okay, ħalli mbagħad intallawha fuq il-Facebook page tal-għaqda. Fidej, Colvin. Tajjeb, nirringrazzjakom. Se nitkellmu fuq l-għajn u l-akka. Il-Malti kellu ħafna iktar konsonanti eh, li tilithom. Imma nitkellem fuq lajnu l-akka biss, għax lajnu l-akka biss, nsibuhom miktubin u l-istudenti ġili saqsuna fuqhom. Jekk jidu ma segwux il-prezentazzjoni, tweġiba hija lajnu l-akka sabu postom fl-alfabet Malti għax meta Ninu Cremona u Dun Karm waslu għall-alfabett kien għad hemm min ilissinhom u sabuhom utli biex jibżgħu għall-għerq li huwa magħmul minn tliet ittri kultant minn erbgħa. U matul din il-preżentazzjoni ħa naraw bosta dokumenti min ġieli attenda l-lezzjonijiet tiegħi naħseb li mhux se jarhom repetuti għax fittixt li ninkludi dokumenti ġodda għax kulma jmur kulħadd isib qiegħed L-ewwel nett, l-ewwel slide, dak ir-raġel hemmhekk min hu? Dak huwa predikatur, karikatura ta' predikatur. Tas-seklu 19, il-bidu tas-seklu 19, ma li waslu l-Ingliżi, l-Ingliżi fil-maġġoranza kbira tagħhom protestanti kienu jqisu lil Maltin superstizzjużi, popish, fanatiċi, stupdi. U allura il-predikatur illi ipinġu għal-London Evening News jispiċċa karikatura. Fil-verità, għalina huma eh, importanti eh, dawn il-pitturi għaliex iqisu l-prietji bħala ġeneru ieħor tal-letteratura li, pereżempju, fl-università, Stefano Zammit mid-Dipartiment tat-Taljan jgħallem il-Junior College għamel teżi ta' dottorat fuq il-prietki bħala letteratura, prietki li se niltaqgħu magħhom illum ukoll. Mela, fl-ewwel kwadru għandna lil Ġan Anton Vassallo, skont Arnold Cassola fid-domanda li kien għamel xi 20 sen ilu għal naħseb jagħmilha ta' kien l-ewwel poeta romantiku kbir Malti, poeta romantiku tista' tgħożż il-Malti aktar minn hekk poeta romantiku kbir u kien l-ewwel wieħed. Safrattant, safrattant, Ġan Anton Vassallo kien hemm ħsejjes li ma jogħġbuhx. li ma jogħġbuhx u iċċensurhom. Bil-maqlub, permettuni waħda biss, mhm. bil-maqlub ta' dan ir-raġel illi mar-razzett kiteb jali għax jisbaħ dak ma ċċensura l-ebda ħoss Daka qed jirrifletti il-ħsejjes li jlissen. Il-qajn ma jlissinix, jagħli għax jisbaħ. Bħalma ma kienx iżid dak l-isqof illi waħħal din l-irħama, indulġenza ta' mitt ġurnata lil min devotament Mhux jgħid Ave Maria, jiġifieri Ssir Malik Marija, imma ijgħid. Għax l-antiki ma kinux jgħidu jgħid imma bħalma kienu jgħidu isib, iħit, itir, ifiq, kienu jgħidu ijgħid. U kitibha, mela mhux żied ħoss, imma irrifletta eżattament dak li kien qed jgħid. Gian Anton jiċċensura, qrawh ftit, fl-ewwel ktieb tal-iskola tal-primarja, l-ewwel ktieb fl-1853 jistqarr illi hu l-ewwel poeta romantiku kbir Malti, Jiċċensura ħsejjes gutturali nifhmu bihom il-ħ, il-q, il-qajn, ir-rajn, għax il-Malti kienu jagħmluh aħrax. Kien professur tat-Taljan u dak iż-żmien kienu jaħsbuha mod ieħor. Ħa nibdew fuq l-għajn u l-akka fid-dokumenti. Kultant tiskanta kif issib xhieda tagħhom. Permezz tar-rima, jiġik poeta qadim, buon amico, poeta Malti, missieru Taljan, għalhekk il-kunjom ftit stramb. Kien il-poeta tal-palazz, il-poeta tal-Gran Mastru Cottoner, li f'din il-poeżija Jirrima mberaq ma' weraq. Għandek rima magħluqa għaliex beraq ma' weraq jaħbtu flimkien, imma l-ewwel vers jagħlaq mal-aħħar wieħed. Kieku llum ngħidu żar ilma żar u siket il-baħar, imma hu kien jgħid mejju ġie bil-ward u żahar qed isemma' l-akka, għadda l-bard, ix-xita u l-berak, tattiet l-art b'inwar u l-weraq, ħeda r-riħ, siket il-baħar, u żahar ma' baħar mela n-naxxieda sabiħa illi l-akka kienet ippronunzjata. Kultant din ix-xhieda tal-pronunzja tal-akka narawha fil-ftit kotba li fihom il-Malti li ħarġu fi żmien il-kavallieri. Per eżempju, De Soldanis joħroġ lok il-grammatika fl-1750 fi żmien l-ordni ħariġa Ruma għax dak iż-żmien Malta ma kenniex stamperija u jagħti x-xhur. Meta jiġi għal Settembru jagħti xahar is-salib, ma kinux jgħidu, il-Maltin ma kinux jgħidu Settembru. Il-festa fl-erbatax ta' Settembru kienet Santu Kruċ u Malta kollha kienu jiċċelebrawha. U dawn kienu x-xhur ta' De Soldanis, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġinju. Lulju ma jeżistix, Ġinjett, Awwissu, Mhux xahar is-salib imma xahar is-salib għalhekk qed jikteb l-akka, xahar is-salib, ktuber għax de Soldanis ma kienx jgħid il-qegħta qattus, kien jitkellem bil-ke tax-Xewkija, u mbagħad tkompli fuq paġna oħra Imber Ċimber, x'taħsbu li huma Imber Ċimber, Novembru, Diċembru. Xhieda oħra fuq l-akka u anki fuq l-għajn insibuha f'posti li normalment ma nistennewx li nsibu dawn il-konsonanti storiċi, imma nistennew li nisimgħu pastazati, jereziji, da. L-Inkwiżitur. Mela għandek wieħed minn Għawdex li qed jidha jekk. Jaħraq ruħ isemmi l-qaddis li mhux ħu qaddisi ma kinux aħwa daw. Dan qed jippronunzja l-akka li ħu qaddisi, li huwa qaddisi. Mela x'kien jismu dan il-midaj? Kien jismu ċikku. ċikku għal Franġisku L-antiki meta kienu jsemmhu dejjem kienu jsemmhu għan-nanniet ħafna drabi, tinqabeż ġenerazzjoni. Imma n-nanniet ma kienx ikun jisimhom Olvin li jismu hekk ol Olvin and the Chipmunks, kien ikun jisimhom hekk għall-qaddisin. Mela jekk jgħidlek qaddisi San Franġisk, dan jismu Franġisku, Fikku, Ċikku, għidu li trid. U meta aħna nidaw bil-ħaq, qegħdin ngħidu illi jaħraq tal-antiki, ġifieri passiva, jalla jinħaraq, may he be burnt, kieku, bl-Ingliż. Jaħraq ruħ San Franġisk li hu qaddisi mela għandek il-preżenza tal-akka u sma tkomplija tad-dawa li ma jisparax sajjetta għalija u tixrobni. Sabiħa kif inhi bil-kulur kollu tagħha insew il-morali li qed jidgħi. Imma li għandek jispara, verb Taljan, verb misellef, jispara. Sajjetta għalija, kelma oħra mit-Taljan, sajjetta. Imbagħad biex tgħaxxa issibha tradotta bit-Taljan b'xorti tajba għaliex il-Papa għaliex l-Inkwiżitur li ġie li laħaq Papa bħal Kiġi kien ikun Taljan u jrid jifhem id-dagħwa bil-Malti. Allura ssib ma' La viaggia l'anima di San Francesco che le mio che lo è mio santo che non scoppia una saetta e mi sorbisce. U allura jekk kelma bil-Malti bħal tixrobni ma nkunx naf xi tfisser, għandi l-kelma tradotta bit-Taljan li se tiċċarali t-tifsira. Araw dan id-dokument, għandkom kaxxa ħamra li juri l-kelma li ħa nitfgħu l-attenzjoni fuqha fejn tinsab. Kien hemm wieħed mill-Birqu jismu Ġanni kien ibigħ il-ħaxix Fruttaro li da għal dawa. U x'kienet id-dawa? Santo Menowl. 1628. Minn hawn jiġifieri xitan. Nagħal tfisser ukoll setta. Mela, ix-xitan imqaddes qed jgħidlu allura hija dagħwa. Fil-fatt għadna sal-lum ngħidu aħna x'il mniel trid, xi xjaten trid. U biex xjaten għax tinstema' kerha ħafna, kerha ħafna insomma, tinstema' kerha. Irraddbuha ftit bl-ewfemiżmi hux x'il mniefaħ flok x'il mniel, xi xjafek flok xi xjaten, imma hemmhekk għadna. Mela hemmhekk għandna il-għajn preżenti il-isnuha l-Maltin qegħdin jiktbuha bħala H. Qed ngħidha bl-Ingliż apposta mhux H għax H għalina tfisser ħoss partikolari. Jien jinteressani d-disinn tal-ittra hawnhekk H. Sewwa, li tirrappreżenta l-għajn. Quddiem l-Inkwiżitur niltaqgħu mhux ma' da biss imma anki ma' ereżiji. Il-Madonna ħa ngħidha bit-Taljan, Che vale in italiano qed naqra qisu taħt il-kaxex il-ħomor, l-ewwel linja taħt il-kaxxa l-ħamra, Che vale in italiano la Madonna non ha fatto da eh? Put finke ha fatto il di lei figlio u bil-Malti tiġi fejn hemm l-aħbar. Fejn hemm l-aħbar. Il-Madonna ma aħbitx kellu problema kif ħajuri l-ħeda nħallija barra. Il-Madonna ma aħbitx sa ma dik mhux ħamlet ħamlet il-binħa dik sa ma għamlet tibda bil-qajn. Hu qed jikteb age, imma l-interessanti qed jikteb H għax hu qed jisma' ħoss. Il sa ma l-Madonna għamlet il bin ħa għandek is-suffiss, akka'a. Qed jikteb akka'a mhux għax għamel kors ta' qrata provi, mhux għax għandu B. Ed fil-Malti. Qed jikteb akka'a għax hu qed jisma' Minħa. Din hija kitba fonetika. Fil-fatt, din il-kitba tista' ma tkunx konsistenti, tista' ma tkunx miktuba skont ir-regoli tal-lum. Lanqas għandna għalfejn nistennew għax hija kitba ta' tliet mitt sena ilu, dawn ma setgħux jantiċipaw ir-regoli tal-lum. kif kienu se jkunu, imma għandha l-mertu kbir din il-kitba li hija fonetika u allura sserħilna rasna fuq il-pronunzja ta' ċerti ħsejjes. Dan flok injujer, ara, flok injujer beda jidaj. Kien gwardjan il-ħabs, issibu għagġiġ versi fuq il-kaxxa l-ħamra,

U meta Gozo, arawha taħt net, Gozo, Għawdex, 31 ta' Diċembru 1791. Kif beda jidgħi? Jaħraq il-ħaqq tal-lum min ħamel le, jaħraq min għamel is-sagrament. O presente Jaħraq min ħalaq is-sagrament raġa' għamel l-istess ħaġa. Ok. Mela. Naħseb illi m'għandniex eh, dubju issa li ħsejjes ta' lajnu lakka kienu ta' bilħaq imlisna mill-Maltin għax insibuhom f'bosta dokumenti. Dan huwa biss kampjun ta' dokumenti għaliex għandna mijiet ta' dokumenti oħra bil-Malti li l-istudenti tagħna fl-università qegħdin jiġbruhom, forsi wkoll xi wħud minnkom. Fostkom qed nara lil Nadine Said. Nadine Said ħadmet fuq Vanġelu qadim ħafna minn Għawdex, sewwa tal-1800 Ejli inti mbagħad Nadin, F 826-27, ma konniex nafu bih u traskribitu kollu u hemm ħafna tarif interessanti. Mela, issa ġejjin ħanitilqu mill-Inkwiżitura ħanġu għal-letteratura. Il-qarċilla min ma semgħax bil-qarċilla? Issa kull sena reġa' qajjimha d-Dipartiment tal-Malti hija farsa popolari għal żmien il-Karnival. Il-Karnival kien qisu s-safety valve tan-nies li kienu jkunu mejtin bil-ġuħ is-sena kollha, barra li huma mejtin bil-ġuħ fi żmien il-Kavallieri jispiċċaw iridu jsumu fir-Randan u huma qegħdin jgħottu, jiġu sittax. Allura qabel ma jibda r-Randan jagħmlu l-Karnival. u jinfexxu dawk it-tlett ijiem jagħmlu minn kollox fosthom farsa popolari aktarx ħamalla. Meta ġew l-Ingliżi, il-Professur William Zammit għadu kemm xandar dokument li juri li meta ġew l-Ingliżi il-Qarċilla ippruvaw jiċċensurawha legalment billi għaddew bandu liġi. Imma hawnhekk qegħdin fi żmien l-Ordni Għandna l-dal-qassis minn Bormla, Dun Feliċ De Marco, li jikteb hekk, Din hi opra verament sabiħa. In-nutar ħa jibda jwaqqa' ż-żufjett lill-għarusa. Lill-għarus qatt ma kien iwaqqgħu ż-żufjett għax raġel, lill-għarusa iva. Kienet kultura tal-epoka, isimgħuha. Aħna jinteressana L-għajn u l-akka, naturalment, u anki l-metafora, sewwa, għax din hija letteratura. Il-figura tal-mara ħa tiġi grotteska hawnhekk. Kiteb studju sabiħ ħafna eh, fuq dan il-grottesk Immanuel Mifsud u pubblikaħ fir-rivista Il-Malti ta' l-Akkademja. Studju ieħor fuq l-arċilla, fuq din l-arċilla huwa tal-professur Bernard Mikallef. Isimgħuha. u ħalqha nitfa kbir, din l-għarusa, u geddumha, il-geddum tagħha, mela jippronunzja l-H, u geddumha bħal tal-ħanżir, bestjali bħala metafora. Imniħirha, arġajna bl-H, arġajna bl-H, imniħirha, ducks, Qisu bħal meta aħna bl-Ingliż niktbu extra, hux veru, jew ex President, jew Dixon. Mela kien jitkellem bil-ke ta' Bormla. Imniħirha dak Slim Dina, mela huwa kbir ħafna. Mela geddu huma goff, imniħirha kbir ukoll, li f'wiċċha jagħmlilha żiena, li jżejnilha wiċċha, u dik il-ħebra xmagħtuha tirrifletti l-preżenza tal-għajn, li naturalment ma setgħetx kienet fil-bidu, imma l-awtur tfixkel qed ilissen il-għajn u għall-mument tfixkel ma jafx fejn ħa jpoġġih, u poġġiha fil-bidu tal-kelma. Dan huwa l-aħħar slide u mbagħad niġu għad-diskussjoni. Dijalogu ta' Desordanis mhuwiex l-aħħar slide fil-fatt. Fuq il-letteratura l-aħħar wieħed, dijalogu ta' Desordanis li kiteb tmienja, Desordanis kien Mhux l-aqwa studjuż tal-Malti għax ma kienx jaf jikteb il-Malti skont regoli bażiċi, ma għarafx l-għerq, aħseb u ara kemm għaraf il-forom. Jiġifieri ma ndunax illi ċfuf niktbuha bħal xtut, bħal qlub, wieħed, tnejn u twila tlieta ma ndunax bihom. Imma jekk ma kienx l-akbar studjuż tal-Malti, kien l-akbar marketing officer tal-Malti, tant xandar fuq il-Malti, tant ippubblika, tant kiteb ittri, li fl-Ewropa kull min sema' bil-Malti kien bis-saħħa tiegħu, bis-saħħa tiegħu biss. U dan kellu t-teorija li il-Malti, jekk inti Taljan, jekk inti Franċiż, jaqbillek tistudjah għax il-Malti huwa l-lingwa tal-Feniċi tal-qedem u dak iż-żmien kienet moda ħafna li n-nies jippruvaw jiddeċifraw il-monumenti l-qodma u allura l-Malti skontu setgħu jiġu bżonnhom. Dan li Sodanis kellu idea sabiħa ħafna li nsibuha mitlufa warajh. Kellu l-idea sabiħa li l-Malti tagħna lkoll. Tagħna lkoll. Tagħna lkoll. Da Soldani siet jitkellem fuq il-lingwa. Meta ġie għad dialogi minn tmienja seba fuq il-Maltin tal-irħula. Kaċċaturi bdiewa, nisa li jaħdmu l-bizzilla. Wieħed fuq in-nisa tal-klassi l-għolja, jiġifieri għalih is-soċjetà Maltija kienet tinkludi lil kulħadd f'dan is-sens tagħna lkoll. Dil-ħaġa narawha nieqsa mill-filologi u lingwisti kollha li ġew warajh għax iffokaw fuq il-Malti tal-irħula b'mod esklużiv. Dan huwa djalogu fuq iż-żwieġ ta' wieħed bidwi. Fih De Sordalis jurina t-tħassib tal-missier li qegħdin jippruvaw joħdbu lil bintu u ż-żewġt irġiel li jixtiequ jiżżewġuha min iħobb jixrob l-inbid, min huwa xi ftit għażżien. Allura qegħdin jitkellmu bejn tnejn. X'jagħmlu dawn l-għożżieb? U l-missier wieġeb hekk, Il-Malti jgħiduli li hu fuq qaddu. X'naf hux minn dawk li minn ħanut jidħol u minn ieħor joħroġ. Interessanti minn ieħor joħroġ hux. Illum kieku ngħidu xiex. min ieħor joħroġ. Li kien jiġri huwa li ieħor tibda bil-vokali ieħor, bħalma tibda bil-vokali l-kelma Alla, u min quddiem kelma li tibda b'vokali taqa' l-qiegħed attikka. Għalhekk ngħidu mnalla, mnalla hija l-unika kelma fossila ta' din id-drawwa grammatikali qadima. Qum ieħor joħroġ. Illum l-inbid u l-logħob tal-karti kulħadd jafhom. Ma rrid kieku li teħel la ma ma jgħidx lagħbi araw il-preżenza tal-qajn Arawha, ma jgħidx lagħbi. Ma rrid kieku li teħel, teħel il-kelma, li teħel la ma lagħab, lagħab, lagħab, wieħed li jilgħab, u la ma xi Xarrab! Wieħed li jixrob sakranazz. Għaliex ħwejġi, il-ġid tiegħi, id-dota, ħwejġi, imorru fil-ħala. Dak ta' hawn, l-Għawdxi, imbagħad int u jiena nafuh. Għażeb għadu żagħżugħ. Li ma kienx iħobb it-tverna fejn fiha kultant jilgħab il-morra, il-morra dik il-logħba li toħroġ is-swaba', eh, u tara Lanqas naf nilgħabha, ma nafx lanqas naf kif tiġi. Imma joħorġu swaba. Għandna għandna kwadru inċiżjoni propjament ta' Francesco Zimelli fuq ġiex baħrin ma' ġenb xprunara jilagħbu il-morra, magħruf ħafna. Me dawn kienu jilagħbu fi tverna, il-morra, jew għat-tin jew għall-inbid. U li ma kienx wisq drabi jagħmel lejlu u naru u li ma kienx wisq drabi idum biex jidħol ġewwa. Kieku m'iniex naħseb, jiġifieri kieku ma ninkwetax. Lilna dan id-djalogu jinteressana minħabba l-preżenza, arawha ftit, ta' kemm hija rari llum. Minħabba, anzi mhux rari llum, illum impossibbli. Impossibbli li tpoġġi żewġ għajnijiet fejn xulxin. Impossibbli. L-għaqqab. U l-prietki, il-prietki bħal-letteratura jagħtuna ħafna indikazzjoni ta' dawn il-ħsejjes. Kapaċi naqraw dil-prietka ta' Patri Fidil bil-belt, dak hu Patri Fidil, Kapuċċin, kien qisu Dun Victor Grech. Dun Victor Grech, jekk ngħidilkom Dun Victor Grech x'tgħiduli fuqu, tgħiduli ħafna minnkom li jiftakruh jgħiduli ma kontx nitlef l-eżerċizzji tar-Randan. U hekk kien Patri Fidil. Malta kollha kienet tmur bi ħġarha tisimgħu tant hu veru li fi żmien il-Franċiżi meta kien hemm ir-rewwixta, il-gwarniġġun Franċiż talab lil Patri Fidil biex jipprova jikkalma lin-nies tal-kampanja. Mela ħa naqraw dil-prietka manuskritta u kull fejn għandek kaxxa ħamra, Għandek il-konsonanti għajn. U araw Patri Fidel kemm barra il-pastorali kien ukoll sensittiv għal-lingwa. Jien għandi 700 sena sakemm xi ħadd jien ħaddieħor flimkien kull min jixtieq Sakemm xi ħadd jagħmel studju fuq patri fidel bħala kontributur ieħor tal-ilsien Malti. Araw għala. Dan qed jagħmel prietka l-Furjana dakinhar li daħlet il-vara ta' San Pupulju. Il-vara ġiet mill-Belt fl-1813 u daħluha fil-knisja wara nofsinhar, kif nafu, għax hu jgħidilhom illejla qegħdin hawnhekk, meta sinjali li wara nofsinhar. Ma setax kien is-sebgħa ta' flaxija, ma setax kien it-tmienja, għala? Għax ma kienx hemm dawl elettriku. Ok? Mela. Pubbliku. Li miġak Bidejt nitkellem li miġak? Le. Publiju, li miegħek bidejt nitkellem. U miegħek nispiedi, nispiċċa. Inti dejjem ħabbejtna? Dejjem b'għajn ħanina? Le. Dejjem b'għajn ħanina ħarist lejna. Issa, Agħmel magna? Le. Issa, agħmel magħna permezz tal-immaġni tiegħek dak li għamel Alla permezz tal-arka fid-dar ta' Obed-Edon, qed infittixha fil-Google. Xerred biżżejjed Abbundanza il-barka tiegħek u kif kont mezz prinċipali li nkunu ulied il-Knisja militanti, agħmel li timpenja ruħek li nkunu fis-sema, eċċetera Għaliex niddeskrivi lil patri fidil bħala awtur li jħobb il-Malti, awtur li sensittiv għal-Malti? għaliex dan ivvinta ittra. Tabilħaqq kien qed jikteb kitba privata, ma kellux f'rasu illi din il-prietka xi ħadd għad jippubblika. Saru ħames teżijiet, erba' teżijiet l-università fuq patri fidil. Għax hemm ħafna prietki f'posti differenti u qegħdin niġbruhom. Li jinteressana lilna li meta ġie għall-konsonanti għajn, hu ħoloq disinn ġdid, ge bit-tikka fuqha. Illum kombinazzjoni nużawha għall-ħoss ta' ge. Imma il-fatt illi Patri Fidil ħareġ barra minn triqtu biex jirrappreżenta dan il-ħoss jurina l-ewwel nett li dan il-ħoss kien jitlissen. kien fonema. It-tieni, li Patri Fidil kien attent għall-kitba bil-Malti. Iktar u iktar għaliex ma kellniex kittieba tal-istess żmien illi għażlu l-istess ittra. Din hija skoperta ġdida li saret għand il-Kapuċċini l-Furjana, Patri Fidil kien Kapuċċin imma din mhijiex mill-istess id, anke bħala sistema alfabetika hija kompletament differenti imma hija mhux interessanti imma interessantissima. Għandna predikatur Kapuċċin anonimu Li ħallilna tliet prietki, waħda tinsab il-Furjana, tnejn jinsabu fl-arkivju ta' l-Università, u fit-tliet prietki naqraw ittri imħalltin, alfabett Latin ma' ittra waħda Għarbija. Għandna l-ewwel kolonna reġgħu Kif niktbuha llum, l-oħra kif jiktibha l-predikatur bl-aħmar, mibgħut, li hu ma kienx jgħid mibgħut, hu kien jgħid mibqut, mibqut, għalhekk il-qu għandha dak l-aċċent fuqha. Għalhekk, triegħed jgħidlu qagħad ragħda tiegħu u jgħarraf. Fil-fatt hu lanqas ma jgħid jgħarraf, hu jgħid igħarraf. Arawha ftit. Kulħin għandkom kaxxa ħamra. Reġgħu, reġġgħu r-ruħ fi qlubkom. Issa anke din illum ma għadniex ngħiduha. Illum ngħidu reġġgħu r-ruħ f'qalbkom. Araw il-lingwa kemm tinbidel. Eh? L-antiki jagħmlulek il-plural ta' qalb, qlub, tagħkom. Aħna jekk ngħidu aħseb, għal għar-ras tagħkom kollha, aħsbu għal raskom ngħidu, l-antiki kienu jgħidu aħsbu għal rjuskom. Illum ngħidu moħħkom hemm, jiġri il-moħħ tagħkom żommuh ikkonċentrat. Moħħkom hemm, l-antiki kienu jgħidu imħuħkom hemm. Hmm? Mela, reġġaw ir-ruħ fi qlubkom, o appassjonati ta' Flippu, għax din hija Priedka, Ħaż-Żebbuġ ġie San Filep. U dan il-predikatur dejjem jgħidlu, Mhux Filippu, mhux Filep, le, Flippu. Qatt qalbu l-profeta Ġona mibgħud f'Ninive. Għalhekk ħarab fil-belt ta' Tarsu. Tarsu dik mhux tarja, dik hija tarsu, long s, se u, tarsu. Ġeremija mibgħut jippredika lill-popolazzjoni jew lill-poplu midneb, imqassra l-pop. Il-lingwa tal-SMSs, it-taqsir, kien diġà jeżisti għax il-karta kienet tiswa l-flus. Il-linka wkoll. Bħalma sa ftit ilu l-SMS kien jiswa iktar flus mil-lum. Illum bil-kuntratt jiġi kollox b'xejn. Lill-poplu midneb tant triegħed. Mela, Ġeremija mibgħut jipprietka lill-poplu midneb, lill-poplu midneb, tant triegħed, qabdet ir-rogħda, li nħtieġ li Alla jidhirlu, jikkonfortah u jgħidlu, u qiegħda bil-Latin. San Flippu għad li kien fost poplu jew po-po-lu, ma nafux kif kienu jgħiduha, fost poplu idolatra u fost leġjonijiet tad-demonji, b'vuċi ta' ragħada jarfa' l-leħen tiegħu. Anke jarfa'. Jarfa'. Dik il-vokalizzazzjoni tal-qa tismagħha aktarx f'Għawdex, forsi f'xi rħula, imma jiena nimmaġina li f'ħafna mill ħula u bliet tagħna ngħidu jerfa' illum il-ġurnata. Jerfa' l-leħen tiegħu u jibda l-opera tas-sema, jibda ta' vera apostolu jerġa' jqassar il-kelma bħal tal-SMSs, jibda ta' vera apostolu għandek app u għandek lu fl-aħħar. Apostolu. Jarraf l-unità u t-trinità ta' veru Alla, eċċetera, eċċetera. Jekk issaqsuni liema hi l-isbaħ prietka biex tistudja l-Malti jew biex tistudja dawn is-sejs qodma, naħseb li hija din tal-1760 minn Bormla. Aħna ma għedniex li Patri Fidel biex jirrappreżenta l-ħoss tal-qajn iħażżeż ġe bit-tikka fuqha? Hawnhekk għandna predikatur differenti li l-ħoss tal-ħe u l-ħoss tal-akka, għax kienu qrib ħafna ta' xulxin, jirrappreżentah bl-ittra ex. U jiena li l-onur għandi li ninsiġ il-kuruna tal-lgħudi tagħha, ma nsibx argument iżjed proprju biex infaħħar il-qdusija tagħha li nurielkom ħurbiena. taħrab. Biex tifhmuha verament erojka, ħu rmiena ma' mnejn, minn dar ħa, minn pajjiż ħa, minn qrabat ħa, u ftit kont inghid jekk ingħidilkom minn ħa nfisha. Ma fejn imbagħad hija tmur tgħammar, tgħix, u tmut. Hawnhekk qegħdin naraw predikaturi li ma setgħux jistudjaw il-Malti għax ma kienx fis-sillabu tal-iskejjel ta' dik il-ħabta. Li b'mod inġenjuż jirrappreżentaw ħsejjes li ma kontx issibhom fit-Taljan u fil-Latin, il-lingwi dominanti ta' dik il-ħabta. Din ukoll sabiħa. Dina tfakkarna fi djalogu ta' De Soldanis li jurina għajn doppja li kienet possibbla, possibbli meta De Soldanis jgħid laqgħab u xarrab, eh? Laqgħab, lagħbi. Araw din il-priedka differenti. Umiljati issa nitolbuk il-maħfra minn dak it-tron tal-ħniena, Ftakar li r-ragħajja u l-maġi li ġew jaduraw bgħatthom qaddisin mill-preżenza tiegħek imweldin minn ġdid għas-sema. Minn ġdid meta tarawha miktuba bl-NN minn ġdid, seklu tmintax jew qabel. minn żmien l-Ingliżi, mhux minħabba l-Ingliżi, imma kombinazzjoni biss, minn żmien l-Ingliżi l-hawn il-Perdon Dis l-hawn tibdew tarawha mill-ġdid. Interessanti l-kelma raqajja. Raqajja miktuba hekk tajjeb ħafna, bħalma tikteb mexxejja, arrejja, bennejja, għandek it-tielet konsonanti dajfa. Suppost jikbuha għajn doppja. Meta l-għajn ma baqgħetx titlisen, tlifna ħossna naturalment u nbiddlu r-regoli. U llum il-ġurnata tinxtorob waħda minnhom u rajja niktbuha b'dak il-mod. Dina kienet l-aħħar slide li kelli għalikom, jekk għandkom xi kummenti, nieħu pjaċir nipprova nweġibhom. Jien nisma' xejn jiena.
Alvin. Kemm kemm ngħidlek li San Flippu għadha tintuża għadha tintuża ħafna li jisla San Flippu ngħidu hemm kunvent u ma ngħidux ta' San Filippu jew Lippu ta' San Flippu.
Proset. Taf xi tiġri hemmhekk dwejn hux vera l-vokali qasira tal-Malti bħal politika tiġi politka. Imma ma kontx naf le li. Eh, interessanti għax billi jiprietka ħażebbuġ ma jinfissirx li kien minn ħażebbuġ. Hux vera. Fil-fatt il-predikaturi anonimi insibu min huma għax aħna l-università nagħmlu bħal tal-mafja. bħall-antimafja, We follow the money! il-predikatur kien jitħallas. U wara l-prietka jagħtik il-parroċċi fejn ikun ippritka. U jekk tkun prietka fuq San Flippu, aħna nkunu nafu il-ġurnata tal-qaddis. U jekk jgħidli saret każal żebbuġ, Infittxu l-libro dei conti, il-kontijiet, l-accounts, għax meta inti ġġib qassis Kapuċċin minn barra, ħa tħallsu. Jista' jkun, u dan huwa l-każ ta' Patri Fidel, illi ismu ma jidher fuq l-ebda prietka, imma mbagħad tmur tfittex il-kontijiet u tgħid, Patri Fidel mill-Belt ġie jipprietka l-quddiesa filgħaxija u fil-prietka jkollok miktub il-lejla, iddedikata lit-tali patrun, Sewwa, imbagħad l-istess prietka ssibha rreċtata fuq medda ta' għaxar snin f'xi ħames postijiet oħra u terġa' tikkonferma li dik il-prietka raġa' ppritkaha l-istess predikatur. Nafu li kellna prietki kerrejja. Tafu x'inhi prietki kerrejja? Tant kienu jkunu sbieħ li kienu jikruhom! Li kienu jikruhom. Illum tixtri ktieb inti. Jew il-marċi, il-marċi, il-marċi kerrejja jinkrew. Il-marċi jinkrew. Ma konċ naqlu. Jinkera minn gazin għal gazin biex jekk jiena per eżempju il-marċ huwa tal-gazin tiegħi. Dwayne, għajdi kux, għajdi xej, jekk jkun tal-gazin, jekk il-marċ ikun ta' gazin, biex idoqqu gazin ieħor, irrid. Irrid iħallas.
Irid iħallas ċertu ammont ta' flus għaliha. Met jitkellem, u x'vera, u xek, u xek. Iju, iju. Għaw, biex għalmenu se fenna fienek tisir zgow. Titħallas.
Il-royalties. Eżatt.
Tipo il-copyright, inti kollok dik il-copyright, imbagħad ikun jistgħu jixtruhom, jużawhom banet oħra bil-flus.
Prosit. Grazzi l kulħadd Li xtaqt nżid ma nafx Olvin inti taf bija minn personaġġ li kont studjajt jien dwaru kien uża l-istess simbolu għall-lajn u għar-rajn. Kellu dik li sezzet għall-lajn u mbagħad għar-rajn kien ħossa wkoll kien juża l-eżżet biex niftehmu bit-tikka fuqha. U min kien dak? Dak kien kannoro.
Il-problema ta' Kannolo, Giuseppe Kannolo, Malti, ta' kien isinni skiken għamel żmien il-sir barbarija illum l-Afrika ta' fuq. Il-problema b'ta' Kannolo li ma tistax toqgħod fuq u għaliex, u din hija l-ironija tal-ħaġa. Kannolo kien qisu intom, jekk intom li li tgħidu li ħaġa, jiena niċċekja. Anke għal Dwayne, jien ma nafdax il-Dwayne. Għala? Għax meta tkun sensittiv għal-lingwa, meta tkun tħobbha, u fuq kollox meta tkun studjajtha sewwa, hemm tendenza li kultant tikkoreġi lilek innifsek. Jiena naqbadni kemm-il darba inkun se ngħid jaqragħha, in-natural joħroġ in-natura tiegħu, u ngħid jaqraha għax ikolli l-udjenza. Inkun se ngħid Tuni ċans. U nikkoreġi lili nnifsi mill-ewwel, agħtuni ċans. It-tnejn tajbin, imma drajt li biex in-nies ma joqgħodux jagħmluli l-brejkijiet, ħa mmur għal għajnhom għal kollox biex ma jwaqqfunix. Eħ, u mbagħad jekk inkun drajthom u drawni, mbagħad nintreħa. Biss, nies bħal Ġużeppe Cannolo, nies bħal Dwayne, Lawrence, Nadine, wassal li daw kollha rridu noqogħdu attenti minnhom. Għaliex meta huma jikbu bil-Malti huma sensittivi għall-erq. Mhux de Soldanis li ma kienx jaf Għarbi. Salib jiktibha bil-pe fl-aħħar. Imma għax b'salibek u l-mewt tiegħek salibek jiktibha bil-be, jiena meta nara l-inkonsistenza, meta nara l-iżbalji, Inserraħ rasi li min qed jikteb qiegħed jirrifletti l-pronunzja vera. Dak li apparentement huwa difett, fil-fatt huwa garanzija tal-materjal bnin li qed joffrili. Mela in-nies li studjaw l-Għarbi, in-nies li għexu l-Afrika ta' Fuq, in-nies li studjaw taħt xi professur, dawk nibżgħu minnhom. Nibżgħu minnhom. Fil-fatt, fil-fatt, min introduċa l-Malti safi f'Malta? L-idea li għandek żewġ kelmiet għandhom l-istess valur it-tnejn li huma imma waħda tajba u l-oħra ħażina. Min għamilha din? Vassalli, li kien jaf l-Għarbi u qal li l-Malti huwa lsien Semitiku mela kull ħaġa li ġejja mit-Taljan aqtala rasha u barra. U bqajna sa ċertu punt għaddejjin biha dil-ħaġa hux vera? Ilbieraħ kont qed nisma' t-television u waħda qalet il-kelma televiżjoni flok television. Hm? Qalet għal fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tagħna, jien ma naf l-ebda Malti li meta jitkellem fid-dar tiegħu jgħid fuq l-istazzjon tat-televiżjoni ma naf lil ħadd. U allura meta n-nies ikunu sensittivi b'dan il-mod, Noqgħod ftit attent minnhom, biss meta jkolli predikatur li jikteb bl-inkonsistenzi kollha, hemmhekk inserraħ rasi u nibda nixxaħlaħ. Olvin,
Olvin, kieku jiġi student barrani tal-Malti jew student tas-sekondarja u jgħidi l-lajn ma tinstamax, għalfejn noqgħod inħabber rasi fuqha. għax ħafna drabi ma tinstamax u hekk hekk jgħidulna, sewwa ġieli jgħidulna naħseb ġieli, inti kieku xi twieġbu? Jiena nwieġbu li l-lingwi kollha tad-dinja ma jinkitbux skont il-pronunzja attwali, inti ħu mill-Ingliż. Love, prove, by Jove. Kollha jinkitbu OVE, issibhom fil-vers ta' Romeo u Ġuljetta. U ma jirrimawx illum. Imma fi żmien Shakespeare għalhekk niżżilhom tlieta li huma f'Romeo u Ġuljetta għax qalek My love to prove by Juv. Hu mill-Ingliż l-OUGH, Enough, Foldo. Hu mill-Franċiż, kull fejn il-Latin kellu esse, il-Franċiż jagħmillek o biċ-ċirkunfless bil-kappell taċ-Ċiniżi. Sewwa? Jiġifieri l-lingwi huma kollha hekk. It-Taljan sa ftit ilu kellu l-H fuq quddiem, uomo, kien jiktibha bil-H. U t-Taljan sa ftit ilu, plural ta' studio, studji, kien jiktibha i u i. U qabel kien jikteb, i lunga j. Jiġifieri, il-lingwi jibdlu l-ortografija kull meta ssir riforma ortografika bħalma għamlu l-Maltin dal-aħħar bid-deċiżjonijiet, wieħed, tnejn. Dik hija normali. Il-Franċiżi aħna nagħtu xi tmien snin skadenza biex tidħol ir-regola ġdida. Il-Franċiżi Taw xi għoxrin sena u leħqu nsew li jagħmluha. U għaddew l-għoxrin sena u għamlu terremot għax qalu, Hi, jekk għandkom tibdluha, mhux tippreparaw l-għoxrin sena ilu ħadd ma għamilha l-bidla sewwa? Il-bidliet isiru għax dejjem għandek it-tensjoni inti bejn il-mod attwali kif titkellem u l-ortografija li tirrifletti l-mod antik, jiġifieri fl-Ingliż għandek jekk hawn lingwa diffiċli biex tiktibha. Minħabba t-tbegħid bejn il-pronunzja attwali u l-ortografija l-Ingliż, bl-Ingliż bil-lejl huwa night u kavallier dak ir-raġel fuq iż-żiemel huwa knight. Imma waħda bil-KN u l-oħra bl-N. Dak l-istudent tas-sekondarja ġie li jistaqsina, Il-Malti għandu l-għajnuna kk ilha la se niktibhom? U ħa nsaqsi lil tal-Ingliż il-għala ngħid dak ir-raġel fuq iż-żiemel mhux se nikbu bħal bil-lejl. Ma jistaqsihiex fuq l-Ingliż u r-raġuni hija waħda. Għax il-lingwi m'għandhomx l-istess xorti. Il-lingwi għandhom prestiġju differenti. U l-Malti mhuwiex prestiġjuż, prestiġjuż bejnietna nħobbu l-Malti, niltaqgħu, għandna għaqda, Imma n-nies hemm barra, aħna ftit sfortunati. L-ewwel nett l-Ingliż. L-Ingliż huwa lingwa ta' imperu, mhux minn dejjem kien prestiġjuż. Fil-Medju Evu l-Ingliżi nobbli kienu jitkellmu bil-Franċiż u kienu jgħidu għax bl-Ingliż sa Dover tasal. Kif ngħidu l-Maltin, bil-Malti tasal sal-Porti l-Kbir. L-istess diskors dak. It-Taljan, marbut ħafna mal-Latin, mela għandu l-prestiġju. Il-Franċiż marbut ma' Imperu u mal-Latin. Ma' rivoluzzjoni politika, pa' rivoluzzjoni Franċiża, mela għandhom prestiġju. Il-Malti. Il-Malti huwa storikament dialett Arbi. li normalment nassoċjawh mal-Misilmin. Imma aħna kulturalment Ewropej, biex ma ngħidx ukoll reliġjożament, anzi bil-maqlub, ħafna minna reliġjożament huma Insara. Min ma jmurx il-Quddies il-Ħadd għandu kultura nisranija xorta waħda. Li normalment ma torbotix mal-Għarbi, jiġifieri aħna tal-Malti għandna kollox kontrina, U fil-fatt il-Malti għal snin sħaħ kien jintuża bħala dialett u tisimgħu fuq ir-radju imma ma tantx taraħ miktub. Titkellmu l-ħin kollu imma meta tiġi biex tiktbu ħataleb għall-Ingliż. Jiġifieri il-Malti mhux bħall-Ingliż għalhekk student barrani id-domanda jagħmilha lil tal-Malti u mhux lil tal-Ingliż. Veru wkoll, veru wkoll, illi daqskemm qed isir investiment issa fil-Malti mindu dħalna fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, qatt qatt qatt ma sar qabel. Jiġifieri llum għandek tradutturi li kull sena jagħmlulek ġiex miljun paġna All right. Iddaħħluha direttament fil-computer, jafu l-Malti tajjeb ħafna, jitimgħuh fis-sistema u llum inti jekk inti għalliem, jekk inti ħaddiem taċ-ċivil jew student universitarju, għandek il-jeddijiet kollha biex kitba bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan, titmagħha fil-kompjuter u toħroġlok bil-Malti idjomatiku. Isaru progressi, biss dawn Lawrence, dawn il-progressi mhux ħa jqumu l-Maltin għada u jirrikonoxxuhom bil-mod il-mod. Imma m'għandniex naqtgħu qalbna. M'għandniex naqtgħu qalbna, jiġifieri l-investiment li qed isir fil-Malti huwa kbir u ġej minn istituzzjonijiet differenti. Ħantikom eżempju wieħed u nieqaf fuq dal-punt. Għal 50 sena l-università kellha student wieħed biss tal-PhD jew bil-PhD. Kien jismu Ġużè Aquilina. Illum għandna student ġdid kull sena. Mela f'ħamsin sena, fi żmien Aquilina bqajna b'wieħed. Fi żmienna ħa jkollna ħamsin. Jiġifieri m'għandniex naqtaw qalbna.
Ma nafx hawn xi ħadd ieħor forsi irid jistaqsi lil Alvin xi ħaġa. Ok, mela, eh, grazzi Alvin.
Xejn, jiena nawgura li laqda tal-għallima li jizzom ir-ritmu għax għandna bżonna, anki għaliex Kultant nibdew nimmiraw fil-baxx, Lawrence, u jinqalgħu okkażjonijiet ta' deheb li ngħidu kieku għandna għaqda ta' l-għalliema. Naħseb li jrid isir sforz biex nieħdu ħsieb lill-għalliema. Qed nitkellem anki issa għad-Dipartiment tal-Malti fl-Università, sewwa, forsi nkabbru ftit iċ-ċirku naraw li r-riċerka li ssir tkun relevanti, eh, naraw nistgħux naqsmu aktar riżorsi, forsi anke ninvestu fir-riżorsi biex l-għalliema jsibuhom lesti. M'għandniex għalfejn aħna l-għalliema tal-Malti kull darba rridu nagħmlu riżorsi aħna minn ġdid. Għax suġġetti oħra ma jsirx hekk. Suġġetti oħra jiena tajjeb f'xi qasam, nagħmel karta bin-noti fuq dak il-qasam u l-bqija nsib ta' sħabi. Eh?
Da, da jistaw jikonfermaw sħabi tal-kumita dan wieħed mill-ħolmiet tagħna li eh, qegħdin fil-proċess li nibdew, ġifieri bil-mod. Nimmiraw fil-baxx, l-ors ma nix fejn nippruvaw nibbilaw id-dinja, naraw minn għandu rida tajba li jibda u n-nies għandha ħabta kif taraf min irid l-ġid u tikkollabora, jiġifieri nippruvaw. Aħna jekk nistgħu ngħinu ngħinu. Grazzi.
John Paul fidejk? Jifhem, le l-ewwel net grazzi Olvin. Jiena sempliċiment biex biex inħeġġeġ lin-nies jidħlu membri fl-għaqda. Issa anka Lorenz u xekk aħna nibatulhom email bil-formola l-aħjar ta' kull min applika jirċivi email bil-formola ta' ħalli min irid japplika japplika jistgħu japplikaw għalliema anke għalli martirati ġifieri tal-Malti u anke studenti li qegħdin jistudjaw għal għalliema. Diġà għandna numru numru mhux ħażin biex inkomplu nżidu il-membri tagħna ta'. Iktar, iktar mill-miżata, għax il-miżata miexej, fis-sens miexej, iktar mill-miżata li il-kumitat ikun jaf li warajh ammont ta' membri jagħmillu ħafna kuraġġ bħal f'kull għada f'kull soċjetà. Għamilna sentejn nippruvaw bid-diffikultajiet kollha li nqalgħu nibnu pedament u issa sissa ġraġ ukoll naħseb li lestejn jieħdak. Ħanibdew insaqfu issa. Issa nibnu fuq. Mal-membri huma naħseb Ix-xewka tad-dar. Ekku,
nippruvaw nagħmlu sforz bejnietna biex eh, nidħlu minn. Grazzi nies. Grazzi.